Rra azul fell-awen, tujur ɣef temsalt-agi n JSK. Tagi s la suite de la vidéo n inceggeɛ inceggeɛ akk deg uzal-nni juɛen akk n jjuǧ neɣ ɣef acu? Tagi inceggeɛ ɣef yaf ayen yeɛnan tifrat Xlas Yaska, bɣiɣ kan ttuɣ kra n wawalen ad d-iniɣ kan belli Jeron grand maj, win yebɣan yebɣa, wayeḍ yewwet aqerru-is ar lḥiḍ, wayeḍ iddez meɛhum, un grand hommage et je tire un grand chapeau i Crif Mellal. Afacu. Concernant le travail yefka-d. Yefka-d, yefka-d, ɛni ɛni kullec ɣef ubrid neɣ? Le grand hommage agi ara s-rreɣ akked le grand remerciement akked chapeau agi ɣef ayen yeɛnan c'est pas du racisme a Leqbayel fehmet-iyi-d mliḥ c'est pas du racisme mačči d lɛenṣuriya mačči win inudan ɣef cetla-ines ad s-semmin lɛenṣuri. Aqbayli akken ad d-yenṭeq, ad yesseḥbiber ɣef tutlayt-is neɣ ɣef yiman-is ad s-semmin d aɛunṣuri, anta raciste, anta ahallik, ula n Leqbayel yettaṭṭafen afus, qui sont devenus des avocats des Arabes et c'est une vérité. Imi tennam tanemmirt-is i wasmi d-yenna Je joue pas la coupe arabe à Leqbayel.

Dayen lɛali d-yenna, Acu i tbi Coupe Arabe? Ça fait Coupe Arabe, Coupe Française, alors ad nexdem Coupe Kabyle, ad nexdem Coupe Kabyle, la Coupe Kabyle. Ih, axaṭer ma yella win d-ittekkin, ma ttekkin ẓriɣ ara nekkini, les Africains akk-nniḍen, ur ttekkin ara, kul yiwen yessen amek ara yemḍel baba-s. Ih, revenant, ad d-uɣaleɣ ɣer si Tinvilit, je lui tire un grand chapeau, d lefḥel i lweqt-nni, d amis ṭṭfen cceḥna, ṭṭfen-as cceḥna, yeṭṭef-as cceḥna udabu-agi, ɣef wawal-agi, ih, ɣef wawal-agi, bɣan ad sseɣlin JSK, bɣan, bɣan ad sseɣlin Ḥennaci, derrière ad sseɣli, acu, pardon, mačči Ḥennaci.

Ad d-uɣaleɣ alamma d alamma d concernant euh, le passé de la GSK. Ḥennaci acḥal ad tt-yeṭṭef? Acḥal ad tt-yeṭṭef Ḥennaci? 35 ans neɣ acḥal? Président, akka, yefka-d, ad d-nini ur d-yefka ara, alors akka, yefka-d il a beaucoup donné. Mais les dix années tineggura, ulac yiwet i ttaryeɣ sa, Ur diɣ yewwet-itt ar yeɣzer, yewwet-itt ar yeɣzer, parce que acu ara d-iniɣ, awal-nni ad ɣ-t-id-yini avidyu-nni, peut-être c'est pas lui, c'est le staff! I mi ara tesɛiḍ staff-inek yeţţabuṭ-iyi-k, neɣ yeţţakur, yeţţeskifi, ur ẓriɣ ara, iceɣlen kan d anwa ara iččaren aɛebbuḍ-is, bien sûr! Ih! Eǧǧ-t mellalani ad yexdem, eǧǧ-t ad yexdem, eǧǧ-t ad yexdem au moins cinq ans. Ma twalam ẓriɣ arma ma d lǧil-a ara yekkren gar Leqbayel ɣef laǧal n JSK, ad ttaḍsan icenga deg-neɣ, yiɛdawen deg-neɣ, ma d lǧil-a atan fkan-awen-d tifrat yesriden icenga. Et voilà.

Dimilya ara d-iman ad ɣaden d amilya, ad xemmen tucunṣeḍ, aha ar ṭirɛan, ina i Sliman azem dɣa tura ad d-iḍher ṣṣeḥ, neɣ d aɛekkwerkya, ččina buccen, hakdak ula irgeddu, bac ad ččen, na, na, xaṭi, eǧǧet argaz ad yexdem, ma ulac msefhamet, msefhamet s tifrat-agi ula d-fkiɣ concernant la vidéo-nni i cekkaɣ, voilà. Tuli-d ustaf ad xedmen lwaḥid n wat ttemɛeccan, ulac takerḍa, ulac wara yecḍen, ulac idrimen ad ẓren, les d ustaf ad ẓren acḥal yellan i la caisse, ulac les dépenses, les rentes, kullkuc ad yettwamarki, ulac dinna, ulac abujid.

Ttḥibbiɣ imesslayen n wigaden-nni iwezznen. Uqbel ad d-inin kra, tella lefhama deg-sen yerna d lxiq ay ttekksen.

Dda Sliman, ad t-irḥem Rebbi, ay ay ay, tagejdit, tagejdit n tuɣac teqbaylit. Partagez, partagez à fond dans tous les groupes de la Kabylie.